Mela nkomplu għaddejjin bil-programm Kalamita. Tajjart naqra l-ġlekk għax issa tibda s-sħana. Naħseb in-nies. Kemm jixirqulek iċ-ċingi. Imma dawk, jiena jekk illum tgħidli ilbes ċintorin ma nilbsux. Għax meta kont ħxint daqsxejn, bdejt nilbes iċ-ċingi biex joqgħod iktar komdu. U indunajt illi iċ-ċintorin jagħmel ħafna ħsara fil-fatt. Anke ma' żaqqek, ma' ġieli pereżempju, ġieli jkollok il-marka tal-bokla hawn pereżempju. Iċ-ċingi huma verament tajbin għal kulħadd. Jekk tibda tużhom, Kane, ma titlaqhomx minn fuqek. U jien hekk il-jeans ma jkunx issikkat issikkat. U ċ-ċintor il ma jkunx istikkat ma nħossnix komda hemmhekk. Tara intom in-nisa kollox istikkat tkunu tridu. U għaj mar issa. Mela, tilbsu kollox hekk magħkom. Forma, bi forma. Mhux skont x'ikun jixraqlek, skont x'ikun jixraqlek. Sewa, sewa, sewa. L-ewwel nett Kane taf li fil-familja tagħna hu. X'jiġifieri? Mhux hekk fil-familja tal-Amita. Kejn, missieru, missieru għall-kuġin tiegħi. Ekku. Oh, mi kejn nitħassrek. In-nannu tiegħu jiġi t-tiju tiegħi. Le, ma tantx, tax aħna vera nirrispettaw il-xulxin. Bla dubju. Il-familja Sajd. Għax in-nannu tagħna kun jomu Sajd. Għartek. Issa Sajd, illum toqgħodx tinkwieta fuq il-logħob u hekk, billi nagħmluha daqsxejn l-aħħar waħda. Oh, mala. Tkun fuq Kejn stess, ma jimpurtax. Tara. Issa nitkellmu fuq il-logħob ukoll. Il-kunjom Said, dak Kane Said. Said ġejn mit-Tuneżija, Said, fil-fatt hemmhekk jgħidulu Said, fil-fatt anki hemm post jismu hekk ukoll. Said, Said, minn hemmhekk. Jiena sibt Zammit it-Tuneżija wkoll, ġie wieħed security jiġri warajja. U kif jippronunzjawh? Zammit, Zammit. Imma jidher. X'huma l-aħħar konsonanta? Ma tinħassx, hu. Le, jgħiduha b'saħħa. Eħe, qed erġa'. Għax fiż-żmien in-nisa Maltin. Said. Said. In-nisa Maltin tħalltu mal-irġiel Tuniżini u bil-kontra. Jiġifieri jekk tmur Tuneżija inti jgħidulek Malta ħanina ħobża u sardina. Ħobża u sardina, hekk. Dik qed tfisser għax aħna meta kienu missirijietna meta kienu qed kellhom il-ġuħ Diġà għedna li mhux se nitkellmu fuq il-logħob, torox tinkwieta, għax illum ħa niddedikawha lil Kane. Imma ħa nagħmlu biċċa żgħira rock. Ejja, mhux hekk. Biex nedukaw ukoll. Mhux se jerġa' jiġi f'Ottubru issa. Said tfisser mid-djalett Għarbi tal-Maghreb, l-imqaddes. Ekku. All right. Ekku. Tara. Mela. Kane, 40 ġimgħa kont magħna, nirringrazzjawk. Ilu magħna snin, naħseb, naħseb din. Anzi, seba' sena naħseb issa. Anzi, nieħu l-opportunità fejn nirringrazzja lilek Alfred l-ewwel, l-ewwel nies, nirringrazzja lit-tim kollu ta' Kalamita biex tajtuna opportunità oħra, għal biex insemmgħu leħinna bħala fondazzjoni wkoll. Ekk kejn kien jaħdem ma' Calamita ta' ftit żmien għamel ftit żmien kien għadu żgħir mela. Long long time ago long long time ago. Kien għamel ftit żmien imma ma kontx iddejjaq qatt magħna imbagħad kien ġietu opportunità aħjar. Ekku ekku tista' tgħid kienet waħda mill-ewwel opportunità ta' xogħol tiegħi. Hekk hu. Kemm hi xi ħaġa sabiħa. Vera ma kontx naf, vera ma kontx naf. Kalamit artisti ħarġu ta'. Bħal Kane hu. Isma' hi. Ma' Kane illum papà ta' bil-familja u kemm għandu. Kemm hemm billi papà. Wieħed, wieħed. Ħajja laqgħa f'Haifa u. U m'għandekx in-neputijiet u da. U familja kbira. Mela, ħa nitkellmu ftit fuq il-logħob. Steph, pereżempju, jiena fis-sajf jekk ikolli ċans, dis-sena ma nafx, Immur Cruz imqar ta' five jew six, il-Cruz inħobbu jiena. Għax min ikollu l-opportunità jfaddal u jmur. Tajjeb? Għax ikollok kollox miegħek. Għalhekk Alla jrid, sajf ieħor se jkollna bħala Kalamita. Għax dis-sena ma rridx nintrabat minħabba impenji ġodda u kif taf inti, ma stajtx nintrabat fuq safar. Imma irrid ngħid il-kejl, per eżempju jiena jekk ħa mmur Cruz u suppost għandi erbat ijiem, jekk Alla jrid, Għax minn torqod f'pajjiż u tisbaħ f'pajjiż ieħor. Dik xi ħaġa vera sabiħa. Imma plus li inti on relax, jiġifieri toħroġ mill-kamra, ħassib ir-restaurant, mhux ħa toqgħod tivvjaġġa bil-karozzi. U għandek kollox l-entertainment u għandek il-casino. Illi l-casino normalment ikun fin-nofs, jiġifieri n-nies jgħaddu minnu biex taqsam għan-naħa l-oħra. Normalment il-casino jobdi l-liġijiet, jiġifieri ma jiftaħx meta l-vapur ikun wieqaf. Filgħaxija jiftaħ normalment meta jibda jivvjaġġa għax ikun f'pajjiż ieħor fejn dik forsi r-regola tgħidilna inti għaliex jagħmel hekk. Imma jiena nieħu budget miegħi, ngħid isma' għandi ħames mitt ewro pereżempju jew tliet mitt ewro, ngħid daw għall-casino. Għax nieħu pjaċir. Għax nieħu pjaċir. Ma mmurx il-casino biex insir sinjur. Imma lanqas irrid nieħu pjaċir, l-ambjent jogħġobni, jiġifieri li nara n-nies jilagħbu u daqqa rbaħ u jiena mmur ma' ħabib tiegħi, insellmilha minn hawn ma' ħabiba tiegħi, Missis Cuschieri u Mister Cuschieri, u noqogħdu nidħqu, noqogħdu fejn xulxin. Ġieli pereżempju ħriġna. Għall-atmosfera. Iva, għax il-każinò jġibulek hemmhekk fuq il-cruise jġibulek id-drinks il-ħin kollu. Jiġifieri joqogħdu jduru miegħek, tuħ pjaċir. Pampering yourself aw pamper yourself, kif tgħidha. Sewa. U aħna ġieli, aħna t-tlieta, per eżempju, għax jien lilek smajtek jien ħafna drabi tgħid illi l-logħob għandu jkun ta' żvog, entertainment, mhux li. Imma logħob bil-għaqal, jiġifieri budget. Iva, bil-għaqal, da bil-għaqal. Budget, hux bil-għaqal. Per eżempju, aħna x'nagħmlu bejnietna, ngħidu ejja noħorġu per eżempju llejla fifty ewro kull wieħed. U jirbaħ minna hi minna naqsmuhom. U nirbħu biex l-għada jkollna għas-sena t'oħra ta'. Sew. Mhux biex ngħixu bihom. Sew, sew. Nagħmlu tajjeb hekk aħna? Tagħmel tajjeb ħafna. Inti tista' tqis lilek innifsek, Alfred, bħala ġukatur responsabbli, bħal eluf hemm barra ta' ġukaturi li jilagħbu b'limitu, jiġifieri inti għandek limitu ta' baġit, kif qed tgħid tajjeb ħafna inti, l-importanti li. kemm jista' jkun ma taqbiżx Dak il-budget, mhux dak il-budget vera. u ma taqbiżx il-ħin li inti tiddedika fit-tali casino. Tajjeb li ngħid li l-casinos fuq cruise liners huma wkoll liċenzjati, liċenzjati skont il-ġurisdizzjoni, ħafna minn casinos fuq Cruise liners huma liċenzjati wkoll mal-Awtorità Maltija għal-Logħob u iva, barra milli milli żżomm mal-limiti tiegħek, għandek iżżomm bilanċ. Jiġifieri inti għalfejn qed isemmi sejjer vaganza, inti ma tqassamx il-vaganza tiegħek skont il-casino, inti tqassam il-vaganza tiegħek biex kemm jista' jkun ikollok bilanċ fl-attivitajiet. Mhux tqatta' l-ħin kollu tiegħek f'każino, imma tissepara l-ħin skont l-attività, jiġifieri ħin għall-każino, ħin għall-familja, ħin għas-soċjal, eċċetera eċċetera. Kane, Jekk tippermettili, mill-esperjenza tiegħi meta mmur il-każino fuq il-cruise, jiena pereżempju Malta m'hemm xejn ħażin li tmur, ta. Imma ma mmurx, ma nitħajjarx, rari. Darba l-aħħar li mort jiena u xi ħaddieħor, Konna qegħdin San Ġiljan u qalli barrani u qalli morru tal-Casino. Taf li ironikament jiena post li qatt ma mortu għall-Casino. Imma, imma rridu noqogħdu attenti għax mingħajr ma trid tiġi addict mbagħad, pereżempju meta jien l-esperjenza tiegħi fuq il-cruise, teħel mas-siġġu eh, B'mod speċjali jekk tirbaħ. U hemm xi ħaġa. Hemm xi ħaġa. Jekk tirbaħ. Hemm xi ħaġa, pereżempju, tu tu tu tu u rbaħt, u rbaħt 300 euro jew 500 euro. L-aħjar li tagħmel, plupp, ieqaf, itlaq u ħudhom. Għax inti tkun trid tirbaħ iktar u normalment titlifhom dawk. U titlifhom. Infatti. Kapaċi li tgħid isma' daqshekk. Dik hi. Infatti l-aktar każijiet li nsibu ta' ġukaturi li jaqgħu fil-vizzju huma dawk li jerbħu somma sostanzjali fil-bidu, meta jibdew jerbħu. Għaliex? Għax huma jdaħħluha f'moħħhom li la rbaħt darba, ħa terġa' tirbaħ meta ma jkunx il-fatt. Kif qed jgħid tajjeb Alfred, nistgħu noħorġu dan l-ispunt mill-intervista wkoll, li tajjeb nieħdu l-benefiċċji kollha li joffri l-logħob tal-azzard, il-pożittiv, tissoċjalizza, inti forsi tħobb tirriskja daqsxejn u rriskjajt, imxejt mal-limiti tiegħek. U nżommu f'moħħna wkoll riperkussjonijiet li sfortunatament jekk niżżerżqu b'mod rikorrenti mill-bilanċ tagħna nistgħu naqgħu fihom. U kemm jista' jkun, ġej is-sajf, issa semmejni qabel l-intervista, ħafna nies forsi jkunu barra mix-xogħol, aktar ħin liberu, ħin ta' mistrieħ. U hemmhekk forsi t-tentazzjoni biex persuna jilgħab logħob tal-azzard tkun ikbar. Tkun ikbar. Ejja nħalli f'dak il-mument li aħna nagħmlu dik il-famuża bet, dik il-famuża spin, inżommu mhux lilna nfusna biss ġo moħħna imma nżommu wkoll il-familjari tagħna. Ħalli jekk niżżerżqu, Nżommu f'moħħna dawk l-aktar viċin ta' qalbna. Is-servizzi huma 24 seven, hux vera? Iva, s-servizzi huma 24 siegħa, wieħed seba' seba' seba', chat line, one to one sessions. Meta, meta għandi nċempel fuq il-one triple seven? Sewwa. Meta nħoss li għandi nċempel? Tista' ċċempel għal aktar informazzjoni, mhux bilfors ikollok vizzju. Isma', jiena tajjeb miexi. Imma jien nista' nċempel, pereżempju, jew ma ttikx il-liġi, pereżempju jiena Ninduna li għandi t-tifel, per eżempju, qed jilgħab ħafna. Iva, mela, bil-qalb kollha, tista' ċċempel. Nista' min bħala ġenitur inċempel u ngħidlek isma', għandi t-tifel qed jilgħab ħafna, x'irrid nagħmel? Iva, tista' ċċempel f'isem il-qrabat tiegħek imma ħaġa waħda rrid insostni hawnhekk. Imma hu jrid, bil-kunsens tiegħu imma. Bil-kunsens tiegħu, u t-tieni ħaġa, anke jekk iċċemplu mhux bil-kunsens tal-ivvizzjat, Irid ikun li vvizzjat li jdaħħalha f'moħħu li għaddej minn sara u li għandu bżonn l-għajnuna. Imma, ħa nkunu ċari, ma nistax inċempel minn wara dahru, hux veru? Kemm jista' jkun le. Għaliex? Għax ir-riperkussjonijiet ħa jkunu agħar fuq il-persuni tal-madwar. Imma kultant ikun hemm min ikun irid forsi parir, forsi xi omm li jkollha bżonn, hux veru? Parir iva, mela. Iva, kemm int fitt! Kemm hu fit! Għax illum illum għandna lil Dwayne magħna jieħu ħsiebna llum. Wasalna biex nagħlqu ma' fejn għax naf li għandu appuntament ieħor importanti. Aħna nirringrazzjawk. Nirringrazzja lilkom għal darb'oħra. U anke l-Aġenzija. Yes, yes, yes, yes. Għax il-preżenza tal-Aġenzija tagħkom huwa importanti għax di tal-logħob tal-azzard. Waħda mill-irkejjen favoriti Alfred tajjeb illi ngħidu. Min jaqa' fil-vizzju tal-logħob kbir. Tajjeb. Ir-riperkussjonijiet huma koroh. Tkissru familji. Iva. U ħa nkun ċar, twettqu suwiċidji. Ekku. Għax inti ma tkunx tista' tlaħħaq tiġi msallab, kulħadd jiġri warajk biex tqallsu, u l-bniedem Alla ħares qatt ma tafx x'ifettillu jagħmel. Allura ejja nżommu 'l bogħod mir-riperkussjonijiet u nimxu dejjem mar-responsabilità. Daqshekk hu. Għax imbagħad biex tilgħab tibda tagħmel id-dejn, tibda tissellef minn hawn, tissellef bl-użura, ma jħallukx kwiet, ikissrulek il-familja. Ikun minn għalik li inti ħa tirbaħ, ma tirbaħ qatt. Jiena nixtieq nappella jekk hemm xi ħadd f'dis-sitwazzjoni jersaq lejn l-Aġenzija. Għax imbagħad jiggwidawkom huma x'irid isir, anke fejn jidħlu pulizija. Naqblu? Għax imbagħad ħafna drabi jkollok trid iddaħħal il-pulizija. Għax tant tasal ħażin, fi stat ħażin li tibda tiġi mhedded. Speċjalment jekk ikun hemm rapporti, Alfred, u nagħlaq hawnhekk, ta' postijiet li fihom ikun qed isir logħob tal-azzard illegali, importanti li ċ-ċemplu fuq il-1777 tinformawna, aħna naħdmu id f'id mal-Awtorità Maltija għal-Logħob, l-Awtorità għandha dawk li nsejħulhom enforcement officers u imexxu skont il-liġi. Importanti li tgħaddu l-informazzjoni u tirrapportaw fuq postijiet. Grazzi. Grazzi lil Kane Site. Grazzi ħafna. F'isem l-Aġenzija għall-Logħob Responsabbli, nawgurawlek is-Sajf it-Tajjeb. Hekk hu, u s-Safra t-Tajba lilek, Alfie. Grazzi ħafna. Mela hu ħasbu sejjer jien mhux ħa jgħoddni. U forsi niltaqgħu għall-pizza aħna, jekk Alla jrid. Pizza tajba. Bilqa' lkoll. Hekk hu. Grazzi ħafna lil Kane. Inħallu f'idejh id-direzzjoni għal dak li jmiss.